kan pektu Pathian bia awk tlak thangṭhat awk tlak sunparnak pe awk tlak Pathian min cu thangṭhat si ko seh hallelujah hallelujah hallelujah Baibal kan rel cawl ko hna lai kan nuzar i kan relmi kha kan nuamh ṭhan hna lai. Korin kuatkhatnak a ngan pakhat ne pakhat in pathum tiang ka rel lai Jesuh min ka zul ṭhan ring ko u cun a dang pahnihnak cu Korin Timothy kuatkhatnak dal thum cang hlei li hling ah ka si te lai Kan rel ti lai, ka rel lai Jesuh rak ka zul u. Pathian duhnak in Khrih Jesuh lamkaltu si dingah kawhmi keimah Paul le kan unau Socrates nih Korin khua i a ummi Pathian Khrihfabu kha ca kan in kuat hna. Nannih cu Pathian mithiang si awkah kawh nan si i Khrih Jesuh he nan i pehtlainak thawngin Pathian ta nan si. Cun Jesuh Khrih cu kan bawi zong a si i an bawi zong a si ve bantukin kan Bawipa Jesuh Khrih min in thla a cami paoh cu khuazei ka i ummi an si hmanh ah Pathian ta an si ve. Hika zawn ah khan kan rak chim bantukin Pathian ta timi kha hmun hnih kan hmuh kha. Pakhatnak Timothy dalthum caklei li hlei nga kan rel ṭhan hna lai Jesuh min ka zul ṭhan rih ko hi ca na si ni ka ṭial lio ah hin Ka saduhthah cu tuan in a sin i rat i nangmah hmu kha a si. Sihmanhsehlaw ka tlai sual a si ahcun hi ca nih hin zeitindah Pathian innchungkhar chungah kan umtuning kan ziaza asi o asi ti kha an chimh lai Pathian innchungkhar cu an nungmi Pathian Khrihfabu biatak a dirkamtu le biatak i a tungpi kha a si kan biak matiang si ko seh pathian thluachuah pe tu pathian mi tam si ko seh thla kan cam hna hallelujah anu pathian a thiang bikmi le a ding bikmi kan pa tuchun zongah kin salpa nangmah mai le na dawtmi na fanu pa hmai ka dir na pathian thiang thlarau bia tuan ding sin caah minung bia in chim ding sin caah muko bantuk ka tum lo theitu nun zongah bawipa i hlaunak le ṭhangnak na thiang thlarau kan pe ko kan bawipa Jesuh thlang chamba pathian amen pathian na le kan kal cuamah ko hna lai Kan nu zarit tlangtar kha na thei bantukin Pathian a nungmi Pathian Khrihfabu ti kha kan chim i Mirang holte kha kan lak i church ti si C H U R C H ti ka si C cu kan chim cang cross i cu a cross sinak te kha Philippi ngan pahnih a hme pariat chungah lak in kha te a kan focus tuah in chim ka si a lam tampi chim ding nan nei lai a um ko lai nain Philippi ngan pahnih hme pariat chungah cun vakhatnak cu tangdornak si pahnihnak cu nawlngaihnak si pathum cu thihnak si mah pathum te kha focus a bik in zoh in cherhchan in kan huzar kha chim si i ruat ti si atu ah cun zei na si than lai ka si cun h kha ka zo hna lai h cu pathum a um i cu pathum ah pathum cu ka van chim hlan te ah a bia a kamkaunak caah kawri kuat khat a ngan pakhat kha ka kir ṭhan lai. Hi ka zawn i a timi cu Korin khua i ummi Pathian Khrihfabu kha ca kan i kuat hna. Nannih cu Pathian mithiang si awkah kawh nan si i Khrih Jesuh he nan i pehtlaihnak thawngin Pathian ta nan si. Cun Jesuh Khrih cu kan Bawi zong a si i an Bawi zong a si ve. bantukin kan Bawipa Jesuh Khrih min in thla a cami paoh cu khuazei ka i ummi man kha Pathian ta an si Pathian ta a simi nih zeidah an tawn timi kha Baibal ah vakhat kan rel ti hna lai i cucun nan ka zulh ṭhan lai tam deuh Baibal kan rel hna lai Johan a ngan hlei riat hlei nga dal hlei riat in dal dal hlei nga cang cang hlei riat in cang kul cang khat Jesuh ka zul ko than in Johan angan hlei nga ame hlei riat in kule khat vawlei ni an huat na ah cun keimah arka huat hmasa ti kha philhau vawlei ta rak si law cu vawlei nih cun amah ta bantuk in an dawt ko hna hnga ka kana fiang wa vawlei ta simi cu amah ta bantuk in vawlei nih dawt hna ti si ta timi te kha A nung i Pathian Khrihfabu cu Pathian ta si i cucu aho thong in Jesuh Khrih thong in Pathian ta a simi a nungmi Khrih Pathian Khrihfabu cu vawlei nih an huat hna ahcun keimah an rak ka huat hmasa ti kha philh hlah u. Vawlei ta rak si u law cu vawlei nih cun amah ta bantukin an don ko hna hnga rak ka zul i u. Sihmanhsehlaw Keimah nih hi vawlei cung hin kaan thim hna i amah ta nan si ti lo caah an kuat hnanak cu si. Korinth cu zeiti? A mithiang si dingah kawhmi nan si bantukin Hallelujah! Jesuh nih vawlei in a kan kawmh. Cucu Paul nih a mithiang sining a kawmhmi hna cu Pathian Khrihfabu an si i cucu Khrih Jesuh he nan pehtlainak thawng amah ta nan si i Khrih ta a simi cu vawlei nih an huat ti kha a tawinak tein kan thinlung ah cam seh ti ka Jesuh in sawm ban duh hna si. Khar ka zuriu sal cu a bawipa nakin a ngan deuh bal lo tiah kan chimmi hna kha philhlo keimah kha an ka hrem ahcun nannih zong an in hrem ve ko hna lai Kan bia kha an ngaih ahcun nan bia zong kha an ngai ve lai. Jesuh nawl a ngaimi cu Jesuh biatak a phuanmi nawl kha an ngai ve ko lai. I feel me see. No wrong about. Wrong about um lo. Hmu lo Jesuh nawl kan ngaih si ahcun Cu kan ngaih tiah kan langhternak cu Jesuh cawnpiaknak biatak chimmi bia kan ngaih kha a si ko fiang te rong a va um lo khar ka zul than riu sihmanhsehlaw hi vawlei cu keimah mi nan si ruangah nan cungah an tuah lai Huatnak cun tung an tuah ko lai. Zeicah keimah mi nan si rua? Zeicahtiah a ka thlahtu kha an hngal lo. Thlahtu Pathian kha an hngal lo caah Jesuh kan zumh ko an ti ko nain Jesuh cawnpiaknak biatak phuanmi bia na ngai kho lo na cohlan kho lo si ahcun thlahtu pathian na hngal lo a si i cu nawlh ning zong um lo i hlawnh ning zong um lo mi si cucu biahmaiṭhi caah kan zoh hna lai i Timothy kuatkhatnak ngan pathum he hlei hlei nga chungah cun a nungmi Pathian Khrihfa chungkhar cu Khrihfabu cu biatak tungpi khan si biatak a dirkamh tu si ti si an nungmi Khrihfabu member na si ahcun biatak chimmi na ṭanh lai biatak a nai lom lai an nungmi Khrihfabu kan si lo si ah kan cun biatak nih a kan sian dingah kan cet ton lai lo biatak kha kan huat te lai a bia bak buat lo sa a chim tu man kan buat ko lai cu hihi pathian bia kal ni si cha cu khrifabu timi hi a in le lo le a min te hna long khi kan thluak a tang ti ka se lo hmu lo thlarau ram vancung ram nun kha hmu khomi kan tasa chunga um timi tu kha kan pem si ahcun pathian bia le khi kan kal khawh ko lai sinain hmu kho lomi pathian biakinn kha hika um ti kan thei lo si ahcun Hipa hi na ra biakinn na si nan ti lai i kan ti lai i nangmah hlah maw Khrihfabu na si nai ti lai i kha ah khan na buai ko lai na lungthin na chia ko lai zeizong vialte ah khan ka khan na dong ko lai Khrihfabu ti kan chimmi hi hmu lo a hmunmi ram kha a hmun lomi ramai chikkhat te a van um ta i cu hnuah a kal ṭhan te lai timi hi kan ruah chih lo ahcun kan thil tuahmi hi sullam kan hal lai lo hngal lo buin kan tuah lai hngal bantuk in kan tuah lai i ai lawm nok ko lai H nih a langhtermi cu atu nai bal ca kan relmi vialte ka si. Number one, pakhatnak H a langhtermi cu mirang pawl kha i hran si law anmah tu cu kan thiam lo nain phak tawk tein humiliations humiliate humiliate timi cu Dr. Bawi Hu nih a lehmi cu ningzahternak ti si minung pakhat kha mualpho ding na tuah ningzak ding na tuah mi hmai ah mi nih zeirel lo ding in na tuah kan tuahmi khi humiliation tu si Khrihfabu an duhmi Khrihfabu cu Jesuh nih fiang tein a chim Jesuh Khrih nih ka Khrihfabu lung cung kan dir lai ti i cu lung cu amah Jesuh lila kha si i Jesuh thlarau a ngeimi hna cu an chungah khin Khrihfabu dirh a si i cu Khrihfabu an dirnak pumsa kha Pathian biak a si i Hallelujah cu pum Pathian thlarau a simi kan pum zumtu vialte ai pumnak kha inn hi physical plant church a si i kan nih hi spiritual

thihnak hi a phanmi kan ti si thihnak kong khi cu vai i mi nih thahmi kong si deuh loin thlarau lei ah vawlei ram ah thi le thlarau ram ah nun kong kan chimmi ka si kalanti a ngan paruk am el he lia lak in paul nih vawlei ta ca ka thi cang vawlei cu ka ca thi cang timi le ka kan lak mi ka si mah te lawng sila tampi sa lo nan mah te lawng ka kan lak cimi si kaka kan pe ma cu adang vialte cu tlamtling ko lai motor ser kan thiam lo mana mawṭaw mawngh kan thim ahcun a mawṭaw kha kan kan thiam ko sung cuai bantukin thlarau dang thil kan pem ahcun vawlei thih ti cu thlarau min kan cuan tikah cun thilri a fiang rih ko zeihmanh a buaimi um lo a buaimi cu thlarau dang thil kha vawlei thil i kan cuan caah khan kan buai ton cu si cacun humiliate timi cu Jesuh Khrih vai lang an thah leo khan mualpho lakin tuai an thah lan man kan mualpho tu kan tuah ci ci lan sang an tuk an velh a hmai an tum i profesia cu ahon cil an sak ahon an kik ahon an thawk chim caan tia tia hmun kan he sersatnak an tuar sersatnak a inmi a tuarmi Khrihfabu si cu tikah kan thin kan ruat dingmi cu mi a sersetmi zultu Khrihfa si lo i serset a tongmi Khrihfa kan si i lawm ding ding si mi thangchiatmi minung si lo in mi mi thangchiat in nung a si Bible kan ning si cucu an nung mi Khrihfa bu si Hallelujah